Тамашачыларыбыз белән аралашмадык. Әлбәттә, социаль челтәрләр аша без алар белән аралаштык, әмма дә ләкин бу бит чын табигый аралашу түгел. Әзрәк инде нидер теге бер яклары кимчелекләре дә булыр дип булыр инде әлбәттә инде. Ут ягы, табигать нинди яңгыр, нинди җил күрсәтер белмибез. Җидедән соң яңгыр явачак дигәннәр иде, шуңа күрә

Ишек алдына махсус сәхнә корып куелган. Иң зур кыенлыклар да техник яктан җиһазлау белән бәйле була. Без петличкаларга эшлибез. Петличкага эшләгәч, инде актер кеше башкача суларга да тиеш, башкача сөйләргә дә тиеш. Шуңа күрә менә кыенлыклары булыр дип уйлыйм техник яктан да. Актерларга сөйләм һәм сулыш алу ягыннан да. Монда барлык бөтен тавышка игътибар бирергә кирәк. Монда уже артист 100 процентка гына түгел, 200 процентка да онлайн режимда эшләргә тиеш. Гомәр, ни эшлисең син? Юк, без монда бер генә көнгә килмәгәнбездер бит инде? Ачык сәхнә спектакльләрен яшь артистлардан башладылар. Тамашачылар хозурына Туфан Миңнуллинның Ак тәүбә, кара тәүбә, Безнең көннәр әсәре тәкъдим ителгән. Әлеге музыкаль комедиянең премьерасы 2016 елда була. Күбрәк музыкаль моментларны кабатладык инде. Ник дисәң, анда инструментларда да уйныйбыз без, җырлыйбыз да. Ачык сәхнәдә җиде спектакль күрсәтеләчәк, драматург Туфан Миңнуллин, Хәйвахыйт, Исламия Мәхмүтова, Шамил Фәрхетдинов әсәрләрен сайлаганнар. Кайбер сценаларны, монда бит сәхнә кечерәк һәм декорацияләрне дә тулаем кулланып булмый, шуңа ниндидер кече форматта, кече сәхнә форматында ясарга туры килде спектакльләрне. Әмма бик каты үзгәртер, үзгәртмәдек, чөнки без э, репертуарыбыздан нәкъ менә э, бу сәхнәгә туры килә торган спектакльләрне сайларга булдык. Бу, бу сәхнә аларны каты үзгәртмәсен өчен инде. Элек бит
революция хәтле дип әйтик, революциядән соң да әле ачык һавада уйнаганнар артистлар да, тамашалар, кинолардан карап беләбез инде без андый тамашаларны инде. Мин үзем дә чыгыш ясарга туры килде, әле бу шигырь укулар белән генә булса да, ә инде менә театр хәтле театрның ачык һавада уйнавы үзенә күрә бер инде Бу чарасыз вәзгыять вакытында бер чара булып тора инде. Шун шулай халыкны ничек тә театрдан биздермәскә иде дип аңлыйм мин. Менә театрны шунда чакыру. Гафу итегез, аның э, исеме Низам. Низам. Низам?
Әйе, Низам. Тинчуринлылар күп еллар элек Истанбулдагы фестивальдә ачык һавада чыгыш ясаган булган. Заманында театр фойесында Шекспирның Гамлетында уйнадылар. Тинчурин, ачык һавада эшләү теләге белән чыккан беренче театр. Күп театрларда ике сәхнә бар, ә бездә берәү генә. Һәм кайбер әйберләрне безнең форматы буенча бу зур сәхнәгә сыеп бетә, ну, туры килми иде. Безнең очрашулар төрле, яшьләр белән, кич белән анда очрашулар һәм анда спектакльләр куюмы, мини-спектакльләр ясаумы, моноспектакльләр куюмы, менә шундыйрак безнең проектлар бар иде. Һәм безнең, безгә аны тормышка ашыру өчен кирәк иде менә шушындый ачык һавада ясалган сәхнә. Сезнең авылга культура учагы кабызырга килдек. Яңа культура йорты салачакбыз, ә?
Салсагыз ни? Заманның үз таләбе, баштарак мәйданчыкны 100 кешегә исәпләгән булалар, тик кулланучылар хокукын яклауны күзәтү идарәсе 50 тамашачы кертергә генә рөхсәт итә. Шулай да киләчәктә биредә 150 шәр кеше утыра алачак. Ачык сәхнәдә спектакльләр күрсәтүне дәвам итәргә ниятлиләр. Без
көннәр бик салкынайтып бетергәнче, яңгырлар каты явып киткәнче гә хәтле бу проектларны шушы сәхнәбездә эшләячәкбез. Ә димәк, унбишенче август белән генә бетми? Юк, унбишенче август белән генә бетми. Безнең Үзебезнең бинабыздагы сәхнәбез ачылганнан соң да, анда спектакльләрдән соң кичке, төнге спектакльләр куябыз, шушында ачык сәхнәдә йолдызлар астында.
Биредә аерым бер мөхит, ачык сәхнә спектакльләрен карыйсы килгән тамашачыларны һәр көнне кичке җидедә театрга чакыралар. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.